Illum għandna magħna lil Charles Flores, grazzi tal ilqajt l-istedina tagħna. U biex nibdew l-intervista tagħna nixtieq nibda billi nistaqsik għalik x'inhi l-letteratura? Eh, letteratura fil-fema tiegħi hija riflessjoni ta' ġenerazzjoni. Ħafna drabi naħsbu li l-elettorat jgħid xi ħaġa ppjanata, mħejjija minn qabel, programmata u kollox għandu jsir kif għandu jsir. Mhux hekk. Il-kittieb, il-poeta, huwa huwa bniedem illi illi jirreaġixxi għall-ħajja, huwa bniedem illi illi jipprova jfittex triqat, mogħdijiet differenti minn ħaddieħor. U hemmhekk toħroġ il-versatilità tiegħu fis-soċjetà tagħna. Allura l-letteratura trid tirrifletti dan kollu. Jekk tkun letteratura reġimentata, kif sikwit kellna taħt dittatorjati pereżempju, hemmhekk se jkollok letteratura fittizja, se jkollok letteratura manifatturata, li hija l-aħares wieħed jasal għaliha f'pajjiżi bħal tagħna fejn sal-lum għadna ngawdu l-ħelsien li naħsbu kif irridu, ngħidu li rridu u niktbu li rridu. Tajjeb.
U aħna nafuk ukoll bħala ġurnalist. Għalik, x'inhi d-distinzjoni bejn kitba letterarja u kitba ġurnalistika? Iva, din mistoqsija tajba u saqsewhieli sikwit għaliex jien meta dħalt fil-ġurnaliżmu, kont diġà bdejt inħażżeż 'l hawn u 'l hemm, mingħalija qed nikteb xi poeżiji, ovvjament kienu tlaqqiegħat. Imma meta sibt l-opportunità u kienet prattikament il-ħolma ta' ħajti li nidħol fil-ġurnaliżmu, kien mingħalija li sena dieħel b'xi missjoni jien biex il-kitba ġurnalistika nibdilha f'kitba letterarja u jibda jkollna ġurnal, għall-inqas dak li kont naħdem miegħu jien, ftit iktar qrib, il-kitba serja, il-kitba li wieħed jista' japprezzaha aktar milli dik il-lingwa ta' kuljum ta' fuq il-bankina fit-triq fejn wieħed jitkellem kif irid. Ma kinitx faċli u m'hemmx għalfejn ngħidlek li ma rnexxilix. L-ewwel nett l-edituri mhux se jħalluk. Għandek il-problema li inti biex taħseb, biex tiddefinixxi, biex toħloq, biex tikkrea l-istorja tiegħek, eh, taħseb li qed tikteb novella, mentri inti qed tikteb rapport kemm jista' jkun malajr biex jidher fil-ġurnal, speċjalment anki dak iż-żmien li ma kenniex ovvjament l-elettronika, xorta waħda rid taġġel għax eh, il-ġurnal ikollu d-deadline tiegħu li jrid ilaħqu jekk inti qed bi storja fit-tard Fittex lesti u ħallik mill-Malti u ħallik mill-idjoma u ħallik mill-qwiel. Trid tikteb, tfittex tgħaġġel. Kienet lezzjoni li tgħallimtha malajr. Ma tfissirx, però, illi t-taħriġ tiegħek fil-qasam letterarju m'għandux ikun rifless. Kien hemm ħafna bħal Ġużè Ketkuti, kien hemm Anton Cassar, kien hemm bosta oħra illi kienu jiktbu fil-qasam letterarju tal-pajjiż u kienu ġurnalisti bħal Lino Spiteri, ngħidu aħna, illi kienu kapaċi jaqilbu mill-ġurnalist għal-letterarju u mil-letterarju għall-ġurnalist. Nittama li b'xi mod irnexxieli xi ftit jiena. Tajjeb ħafna.
U x'kif tiddistingwi, x'għalik, x'jiddistingwi l-lingwa tal-poeżija minn lingwa f'kitba oħra? Il-poeżija hija r-ruħ. Ħafna drabi il-poeżija eh, tiddettalek hi il-burdata, tiddettalek hi il-lingwaġġ li ħatuża, saħan sitra l-vokabularju. Naturalment, dak li hemm ġo fik irid joħroġ. Eh, imma r-ruħ dik l-istampa li qiegħda tberren f'moħħok biex inti twassalha, kważi toħroġ awtomatikament. Jien dejjem esperjenzajt eh, dan il-valur sabiħ tal-poeżija illi sikwit kun ktibt il-poeżija qabel ktibta. U s-suċċess tal-poeta, hu min hu, huwa li dik il-poeżija li ħass titwieled ġo fih, joħroġha fuq il-karta. Mhux hekk f'fergħat oħra tal-kitba fejn għandek diġà tkellimna fuq il-ġurnaliżmu, u l-proża tagħtik iktar ħelsien. Ma tfissirx li ma jridx ikollok l-arti ġo fik, ma jfissirx li ma jridx ikollok ħakma tajba tal-lingwa li qiegħed tuża, imma forsi r-ruħ hawnhekk tagħtik iċ-ċans timraħ ftit iktar. Tajjeb ħafna.
Kif tagħżel inti b'liema ġeneru ser tikteb? Tassoċja suġġetti partikolari ma' xi ġeneru partikolari? Eħe, jien dejjem ħdimt kontra li xi ħaġa tiddettali. Forsi huwa valur anki f'ħajti li ftit ħallejt nies jiddettawli u dejjem spiċċajt Forsi anki nbati xi ftit propju minħabba li ma naċċettax daqshekk, speċjalment fil-qasam ġurnalistiku meta kont naħdem mat-televiżjoni. Kellek taqsima tal-aħbarijiet taħt assedju kontinwament, ikollok deċiżjonijiet li ma taqbilx magħhom, trid tiġġieled, daqqa tirbaħ u daqqa titlef. Imma għalhekk anki meta niġi biex nikteb jiena, il-ġeneru prattikament ma niddettaħx jien, irrid inħossu. Ħafna drabi tgħaddi minn fażijiet f'ħajtek, anki f'dik li hija ħajja letterarja, fejn tgħid, isma', jiena bħalissa poeżija qed inħoss li rrid nikteb, ħafna drabi jkollok ix-xewqa li tikteb tip ta' ġeneru ieħor. Daw l-aħħar pereżempju xhur jiena l-aħħar sena sentej inxtħet fuq it-traduzzjoni. Kien ili mixtieq minn meta kont għadni nibda li nagħmel traduzzjoni. Ovvjament fl-iskola għamilna ħafna traduzzjoni li sikwit kienu jarmuwilna l-għalliema tagħna, imma ma dejjem kont nħu pjaċir nagħmilha, anki fil-klassi. Finalment irnexxieli anki nasal biex nippubblika traduzzjoni. Tajjeb, u taħseb li hi l-istess il-lingwa? Inti ktibt kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Kif tagħżel b'liema lingwa ser tikteb? Naħseb ukoll ta' forsi qed ninħass xi ftit stramp, imma wkoll jekk ma nħoss biex għandi nikteb ma niktibx jiena. Eh, ironikament jiena bdejt nikteb l-ewwel bl-Ingliż. Kont konnes ħafna ma' magazines u ġurnali Ingliżi. Tħalt fi dinja letterarja temmek bħala stringer kienu jedunna dak iż-żmien. U ovvjament il-poeżiji tiegħi Bdew ħerġin bl-Ingliż għal xi raġuni. Imma kont fortunat ħafna li ma ninsax kont għadni l-iskola jiena, fis-sixth form u anke qabel, kelli nies bħal Brother Henry, kelli nies bħal Charles Colero, kelli nies bħal Valentin Barbara. Dawn huma nies ankri tal-letteratura prattikament moderna, min kien jagħfas fuq il-grammatika, min kien jagħfas fuq il-poeżija u kien min jagħfas anki fuq il-proża, ġifieri kelli għalliema li tawni t-triq li stajt nieħu. U minn hemmhekk bdew jindukrawni u jressquni lejn l-ilsien Malti. Mhux għax ma kontx inħobbu, imma sempliċiment tinserta epoka bħal dik li ma ninsewx li l-ġenerazzjoni tiegħi tlajna f'kultura Ingliża. Speċjalment jien li għext nofs ħajti fil-Kalkara, li huwa raħal imdawwar bi stabbiliment Ingliżi dak iż-żmien, konna nitħalltu ħafna mal-Ingliżi. Mal-awturi Ingliżi li kienu jgħixu l-Kalkara, għadna kemm iċċelebrajna, pereżempju, fakkarna, mhux iċċelebrajna, il-mewt, il-35 sena mill-mewt ta' Ernil Bradford li kiteb The Great Siege, pereżempju, dak kien jgħix ġol-Kalkara. U konna niskru flimkien meta konna għadna żgħar. Jiġifieri importanti illi illi wieħed iżomm kuntatt ma' dawn l-eruq biex jasal imbagħad għall-għażla tiegħu ta' kitba. Ma abbandunajtx l-Ingliż għad nisallum, nikteb bl-Ingliż, għandi ktieb imħejji infatti ta' poeżiji bl-Ingliż li nittama li jkun barra mill-pubblikatur Ingliż is-sena d-dieħla. Imma il-Malti ħabbejtu anke fil-kitba. Illum nieħu pjaċir ngħid illi Pjuttost jekk titlobni fejn nagħżel, nagħżel il-Malti. Żgur għax illum il-ġurnat iktar awtomatiku milli dak iż-żmien fejn l-Ingliż probabbli kontu tużawh iktar. Konna nużawh, mhux nitkellmu fit-triq, konna nużawh b'kollox, jiġifieri anki jekk aħna dilettanti dak iż-żmien tal-futbol u nixtru l-magazines, jekk konna dilettanti tal-beat groups tal-epoka, Beatles u x'naf jien, konna nixtru l-magazines tagħhom u l-istampi u nwaħħluhom fil-kmamar tagħna, jiġifieri kellek dak l-ambjent li bilfors. U kif għedtlek ukoll, ġol Kalkara iktar kelli ġirien Ingliżi jien milli kelli Maltin. Titħallat magħhom, kienu jitgħallmu anki kliem bil-Malti, normalment kliem ħażin kienu jitgħallmu. U huma aħna ħadna ħafna Ingliż minn għandhom. Tassorbih u jibqa' ġo fik. Mela, ħanaqra poeżija mill-aħħar ktieb ta' poeżiji tiegħi li kien jismu Ballu ta' Blues. Nispjega li Ballu ta' Blues Huwa l-post fejn qed ngħix illum il-ġurnata u hemm ħafna riflessjoni fih tal-mixja tiegħi mill-Kalkara, spiċċajt Birkirkara għal żmien twil fejn tlajna bħala familja u issa fi xjuħitna qegħdin ngħixu fil-Balluta bil-problemi u l-kwiet li hemm fl-istess ħin. Il-poeżija ilha miktuba mhix waħda mir-riċenti, mija waħda mill-favoriti tiegħi. U nħobb naqrax fil-fema tiegħi tirrifletti s-sens li tlajna bih aħna fis-snin 60 sal-lum il-ġurnata li biex ngħid hekk il-psike tagħna baqa' ma nbidilx. Jisimha Auschwitz Kantilena. Aktar ma toddosni fil-ħama tal-inkapaċità u ġġalni nisol demm marid, aktar ma tonfoħ bżieq musfar f'għajnejja, u tfaqqad daqqiet kiefra fuq is-sinsla mġenġla, aktar se ssibni bil-ġri lura nileġ f'wiċċek. Nistenna t-tama tfaqqas qlub tad-deheb u flieles ċkejkna jpespsu ġo widnejk, il-melodija tal-ħolqien u l-innoċenza. Aktar ma tiżbel u titsielet mal-muntanji tad-djamanti u tagħraf tilgħab bi ħjut is-sħab tal-brimb għall-wirt ta' Ġuda, aktar se ssibni bi tbissima tranġat wara dellek. Nunfoħ il-bżieżaq tal-kuluri u nħares lejk nistenna mqar tnejjida li tkessaħ il-vini, tnixxef id-demm u trattab qalbek, qalb mimlija rmied li nħaraq f'Auschwitz. Meta bdejt tikteb u għaliex? Eħe, bdejt nikteb jiena minn għalija mit-tielet form tas-sekondarja. Qabel ukoll bdejt inħażżes, ma jiena l-linja ġurnalistika tiegħi kienet diġà bdiet tidher propju meta kont għadni mur il-mużew, l-Azzjoni Kattolika, sakemm kont imur għax imbagħad waqaft. U anki kellna klab tas-sabbi tiegħu table soccer, eh, konna noħorġu l-magazines tagħna. U ħafna drabi kont neditihom jiena daw, daw kienu pubblikazzjonijiet foqra, uħut minnhom anki miktubin blidejn. Nikkopja, nagħmel ġurnata nikkopja u nqgħod nqassamhom il-ħbieb. Imma kien bidu. Eh, l-istess meta mbagħad iffurmajna bdejna niffurmaw l-ewwel mixed youth clubs li dak iż-żmien kienet ereżija li t-tfajliet u l-ġuvintur jitħaltu u jiddevertu flimkien. Ehm, ħadmet kienet suċċess u l-istess bdejna naħorġu l-magazin tagħna u Ħdimt ħafna fuqhom. Dik kienet naħseb minn hemm bdiet żerriha għal ġurnaliżmu. Ftit ftit imbagħad ovvjament bdiet tiżviluppa x-xewqa għal kitba kreattiva aktar milli kitba ġurnalistika. Kitba kreattiva fejn bdejt inħażżis l-ewwel poeżiji ta' qbiliet, bdejt inħażżis l-ewwel novelli, kif edna diġa għal-bidu bl-Inglis li mbagħad dew isiru bil-Malti. U niftakarni wkoll nejr għal pereżempju kuntatti ħbieb li kelli li kienu jikbu, kuntatti anki barranin, kif semmejt awturi magħrufin jgħixu l-Kalkara. U kont nħu pjaċir narhom eh, tip ta' lifestyle li kellhom dawn, kif kienu kapaċi eh, eh, illum sejjer jorqod fis-sakra ma jara xart, għada fil-ħodu jiktib lek kapolavur. Eh, Dik kienet xi ħaġa li baqgħet taffaxxinani jiena, eh, il-kontroll li kellhom fuq l-intellett tagħhom u saħansitra fuq il-fiżika tagħhom kienet xi ħaġa li għalmitni ħafna u nittama li b'xi mod, b'xi mod ħalli daqsxejn ta' ta' tfarfir fuqi. U kellek xi influenzi letterarji u artistiċi partikolari kemm Maltin u anke barranin? Iva, iva, jiena fejn tidħol poeżija mort tal-klassiċi ħafna drabi bħal Robert Browning fil-qasam tal-poeżija, mbagħad ovvjament wieħed jaqra l-klassiċi. Nirrakkuntalek hawnhekk każ ta' awtur ieħor Ingliż li kien jgħix il-Kalkara, Hugh Atkinson, li dan miskin kont imur indejqu b'dak li kont nikteb jien, nitkellmu fuq żagħżugħ ta' 16, 17, 18-il sena. U dak kien jieħu paċenza joqgħod jarhom u jikkoreġilu jgħidli x'għandek tagħmel, però l-parir tiegħu dejjem qabel nitlaq dejjem kien Aqra l-klassiċi, aqra l-klassiċi, tkisser fil-klassiċi, u mbagħad oħlom li tikteb xi ħaġa li tista' jkollha valur. U dik aħadtha bħala tagħlima jiena. Fejn jidħlu l-Maltin ovvjament l-klassiċi qrajnihom kollha anki fil-lezzjonijiet tal-iskola. Ma jien kont influwenzat ħafna minn poeti bħal Karmenu Vassallo u Rużar Briffa fejn kellek dak l-element ta' diqa fil-kitba tagħhom, xi ħaġa li naħseb insibha fija wkoll jien. L-ewwel ktieb li ħriġna fl-1969 konna jien Charles Xwiereb u Pawlu Pawlu bħalissa mhux qed jiġini f'moħħi li naħseb illi kien l-ewwel ktieb fejn urejna x-xejriet tagħna kif kienu u jiena ħriġt bħala l-iktar wieħed pessimist minn dawn it-tlieta. Allura kienet qed tidher diġà l-influwenza ta' poeti u kittieba ta' tendenza xi ftit ta' dieqa u niket fil-ħajja mingħajr ma wieħed jitlef il-valur tal-ħajja ta' ma tfissirx li wieħed jaħseb fil-mewt il-ħin kollu jew fil-qtil u fil imma imma tinsiex aħna tlajna f'ambjent tal-gwerra tal-Vjetnam fej kienet l-ewwel gwerra li qed titwassal fuq it-televiżjoni. Sa qabel nies kienu jgħidu hemm il-gwerra imma ħadd ma kien jara xejn. Fil-gwerra tal-Vjetnam kien qed jara kollox il-poplu. In-nies imutu, n-nies jinġarru fit-twiebet, miksijin bil-bandieri tan-nazzjon. Il-problemi li kellhom in-nies fl-irħula, iż-żgħażagħ imorru jisparaw biex joqtlu u jinqatlu. Hemm kellek dal-ambjent kollu li lilna żgħażagħ ta' snin 60 effettwana u effettwana naħseb anki bl-ikrah. Eventwalment il-kol kemm maħna ħriġna minn dik minn dak l-inkubu eh, mentali u naħseb illi illum issib illi ħafna minna li konna daqshekk pessimisti illum il-ġurnata m'għadniex għaliex. Kbirna, kellna l-familja tagħna, fraħna u ddejjaqna b'affarijiet, U l-ħajja tieħu t-triq li għandha tieħu hux hekk.
X'fisser għalik il-moviment qawmien letterarju?
Moviment qawmien letterarju eh, kien riflessjoni sħiħa tal-ġenerazzjoni ta' snin 60. Għaliex kellek is-snin 60 fejn kellek madwar id-dinja kollha għaddej moviment ta' ħelsien intellettwali, ta' loti ta' libertajiet illi sa Snin anki wara t-Tieni Gwerra Dinjija, ħadd ma ried jaf bihom, ħadd ma ried jagħtihom. Kellek ġenerazzjoni li ma rieditx iċċedi r-riedni li kellha fuq is-soċjetà, speċjalment permezz ta' ċensura, permezz ta' ta' ristrezzjonijiet ta' ħinijiet. Sakemm konna għadna żgħażagħ aħna f'dik l-epoka, aħna l-ġuvintur stajna ndumu barra kemm irridu. Il-ħbieb tfajliet li kellna magħna, jekk ma jkunux iddu lura d-dar fid-disgħa ta' flaxija kellhom problema. Mela, dak kollu beda jiżbroffa bħal vulkan fis-snin sittin. Malta ma naqsitx ir-rivoluzzjoni, u naħseb li l-Moviment Qawmien Letterarju kien parti minn din ir-rivoluzzjoni, mhux vjolenti ovvjament, illi bdiet tirrifletti anki fuq kif bdejna nħarsu. Ma ninsewx illi dak iż-żmien Malta kienet għadha kemm ħadet l-indipendenza tagħha. U l-poplu Malti beda jaħseb moħ differenti. Beda jħares lejn letteratura ġdida, lejn palk ġdid, lejn libertajiet ġodda, lejn anki tematika li tagħmel differenza. U kien hawnhekk kien propju bis-saħħa tal-moviment li bdejna naraw poeżiji jinkitbu dwar suġġetti li sa ftit snin qabel, sena sentej tlieta, kienu għadhom tabu. U kellna problemi ma' awturi li kienu aħna konna nirreferu għalihom bħala l-qodma, kienu tajbin u kellhom kien jixirqilhom ir-rispett kollu li ħadu, imma meta dawn bdew jisimgħu u jaqraw poeżiji dwar l-abort pereżempju, dwar id-divorzju, dwar l-omosesswalità, dawn ħadu xokk, ħadu xokk intellettwali, ħadu xokk li ma stennewhx. Għalina kienet xi ħaġa arja friska, bdejna ninħaslu, bdejna naħslu ġenerazzjoni sħiħa ta' nies. Dan li nara fih il-moviment jien, aktar milli, ma ninsewx, moviment huwa moviment, jitwieled biex jispiċċa. Mhux hekk?
U bħala l-uffiċjal tar-relazzjonijiet pubbliċi tal-istess moviment, sibtha diffiċli dak iż-żmien biex tippromwovi l-moviment ġdid? Kellek, kellek anki l-media dak iż-żmien, media ristretta ma ninsewx kellek il-ġurnali u kellek dak li kien jissejjaħ ir-rediffusion, ġifieri r-radju bil-fil. U kienu maqsumin, kellek eh, parti mill-media lesta tilqana u tilqa l-idejat li bdejna nresqu. Kellek media oħra li bdiet tirreżisti xi ftit. Ma żmien ma baqgħetx. Għax imbagħad irrealizzat li jekk ma tingħaqadx f'din il-mentalità ġdida li twieldet f'Malta, hi stess se tkun qed tbati fl-apprezzament tal-pubbliku. U naħseb li hemmhekk kien is-suċċess tal-Moviment permezz tal-relazzjonijiet pubbliċi, li ersaqna lejn il-poplu b'ideat friski, imma urejna wkoll li aħna mħejjijin, lesti li niddiskutu u nitkellmu aktar milli niddettaw, li sa ftit qabel is-soċjetà kienet tiddettalek aktar milli tisimgħek. U llum il-ġurnata għadek tikteb jew kien hemm xi żmien meta waqaft tikteb?
Naħseb kull kittieb u poeta jgħaddi minn żminijiet fejn jgħid jiena nxift, ħa nieqaf, ma m'għandix nikteb iżjed, jew ma nħoss. Kif semmejtlek jien, jekk ir-ruħ tisparixxi minn ġo fik, inti x'se jibqagħlek? Xejn. Imma Ir-ruħ ma tispiċċax, u mhux qed nitkellem fuq ruħ reliġjuża jew ruħ spiritwali, hija r-ruħ dik xi ħaġa ġo fik sejħilha li trid li taddik ukoll għal dak il-livell fejn inti tħoss il-bżonn tal-kitba u hekk. Imma mill-bqija ikunu perjodi osra li jiswew ta' ġid għax aktarx li ma li terġa' tibda tibda b'aktar qawwa u b'aktar ispirazzjoni. Din hija kitba mill-ktieb Il-Lingwa tad-Ding Dong li fih biex ngħid hekk ħadt daqsxejn bid-dgħajsa lill-poplu Malti. Ħadtu bid-dgħajsa għaliex għax il-lingwa tad-ding dong aħna nafu li qed ngħixu esperjenza kera fejn jidħol l-ilsien Malti fejn ħafna nies jitkellmu biċċa bil-Malti u biċċa bl-Ingliż u mbagħad biċċa bl-Ingliż u biċċa bil-Malti. Eh, sitwazzjoni li dejqitni nistqar, naf li dejja ħafna nies, imma importanti li nwasslu l-messaġġ. Forsi l-kuxjenza xi darba tmiss lill-poplu Malti. Dinha kienet Ding Dong Numru Seba'. Liebes impekkabbli l-Eċċellenza Tiegħu l-Ambaxxatur Malti, libsa skura bir-rigi dojoq bilkemm jidhru. Suavi hija l-kelma, sofistikat. Xagħru midluk waħda sew. Iż-żarbun ileqq tara wiċċek fih. id-dwiefer ta' subgħajh nodfa u tal-istess daqs, nistħajjel li anki ta' saqajh. Jieħu ħsiebhom sewwa, tliet ċrieket, wieħed ikbar mill-ieħor. Quddiemu fuq il-mejda, smartphone għaddej jixgħel u jħammem il-ħin kollu bħallikieku l-kriżi ġdida fl-Afganistan ma tistax tgħaddi mingħajr is-sehem diplomatiku tiegħu. Tgħid qed jistennewh jinterveni u jġib dik il-paċi li la l-bombi mill-għoli, la l-missili, u lanqas id-drones ma rnexxielhom inisslu. Kien sar il-ħin li jintervistawh tal-aħbarijiet. Keith De Cesare, irpużat u mħejji bħal dejjem, dar fuqu mill-ewwel. Sur Ambaxxatur, taħseb li l-kriżi ta' bħalissa fil-Mediterran tista' tolqot lil Malta? L-Ambaxxatur ħa nifs 'il ġewwa. B'id waħda beda jbagħbas l-ingravata b'xi emblema fuqha u bl-oħra forma ponn. Definitely! wieġeb. Malta cannot but be involved! kompla waqt li Keith beda jiftakar fl-eluf ta' telespettaturi Maltin u Għawdxin li jistennew l-aħbarijiet fuq l-istazzjon nazzjonali jkunu bil-Malti. Imma aktar milli involuta, kif tista' tintlaqat Malta? Malti tal-lum, wieħed jinnota. Malti li jitkellmu n-nies fit-triq, fid-dar, fl-uffiċċju, fil-knisja, fil-gazin u postijiet oħra. Kien messaġġ ovvju lill-Ambaxxatur biex kemm jista' jkun malajr jaqleb għall-Malti. Ehm, iva, qed nifhmek, Keith. Malta hasn't got the means biex tagħmel dan ix-xogħol ta' rescue. Eh, eh, waħedha? Għandha bżonn l-għajnuna tal-European Union. Kellkom xi reazzjoni min-naħa ta' Brussell? Of course! Wegħdnuhom, wegħduna li se joħorġu mill-appeal, joħorġu appeal lill-membri, lill-member states kollha, all of them, ta', biex jifhmu, to finally understand, they need to help Malta. Keith fehem mill-ewwel li kull ma kien se jieħu mingħand l-Ambaxxatur, dawrien mal-lewża. U bejn għax il-ħin tal-aħbarijiet hu prezzjuż u kemm għax l-intervista saret qisha lingwa bilingwa, fid-diplomazija, Qatalu fil-qasir. Jiġifieri Sur Ambaxxatur, kull m'hu se jagħmlu huwa appell. Imma sadanittant Malta qed ikollha ssib il-flus, in-nies, l-apparat u l-ispazju għal dawn l-imsejkna. Kienet bejn mistoqsija u bejn konklużjoni sabiex il-preżentatur ikun jista' jgħaddi għall-aħbar li kien imiss. Yes, yes! Preċiżament, Keith! temm l-Ambaxxatur qabel ipprova jqum u sab l-id moħbija ta' Keith Decesare tirrestrinġih minn irkopptu biex jistenna sakemm il-kamera ddur lil hinn minnu. Kien hemm perjodi differenti fil-kitba tiegħek? Iva, iva, kien hemm perjodi, kien hemm perjodi kif għedna tal-bidu tar-ribelljoni. Perjodi fejn wieħed ma jaċċetta xejn dak li kienu jgħidulu ommu u missieru, minkejja li kienu jgħidulu għall-ġid tiegħu stess. Perjodu illi Tiġġieled biex tieħu dak li hu tiegħek. Imbagħad kif għedna diġà wkoll meta inti tibda timmatura, toħroġ forsi minn dik il-gaġġa li tħossok li tant ħassejtek irrabjat fiha sakemm fetħulek il-bieba, darba fetħulek il-bieba u ħriġt, inti ħadd immansa bħal kull annimal li kien maqful f'dik il-gaġġa żgħira u ħarġuh fil-ġungla id-dar tiegħu. L-istess aħna illi ħriġna minn dik il-gaġġa ta' għeluq li kellna ta' wara t-Tieni Gwerra Dinjija, tinsiex aħna twilidna kollha kemm aħna prattikament wara wara li kienet spiċċat il-gwerra, snin wara. Allura il-fatt li għadda dak iż-żmien kollu, Id-dinja għaddiet minn dik l-esperjenza kollha. Ommijietna u missirijietna batew daqstant, u xorta għadhom qed jippruvaw iġagħluna nieħdu l-istess mogħdijiet li ħadu huma. Kienet xi ħaġa li bla ma trid tirribella. U ftit qabel semmejt ukoll iċ-ċensura, inti personalment kellek problemi biċ-ċensura jew kellek problemi biex tippubblika?
Nkun qed nikdeb jekk ngħid li kelli, ħlif okkażjoni waħda ma niddejjaqx ngħidha, meta kien ġi għall-ewwel darba Papa iżurna f'Malta u kien hemm għaqda letterarja li stiednet lil membri tagħha biex jibgħatu l-poeżiji. Eh, jiena li jiena daqsxejn irreliġjuż. Di poeżija ta' mistoqsijiet lill-Papa, mistoqsijiet li jagħmel kulħadd dwar suġġetti jaħarqu illi għadhom prattikament anki jaħarqu illum il-ġurnata. Emmu sfortunatament bider illi id-dejqu biha da rridu mid-dera joħorġu antoloġija ta' tifħir u antoloġija ta' rewħar ma jimpurtax, huwa parti mill-ħajja wkoll, imma jiena xtaqt li nagħmel mistoqsijiet lil Papa li kien Papa kontroversjali, eh, Papa li kien ma kien jibża' jagħmel xejn u kien kapaċi jilħaq l-iskopijiet tiegħu u jiena rrid qed forsi b'dawn il-mistoqsijiet mhux għax kien se jwieġibni, imma eh, eh, il-poeżija propju kienet biex wieħed jiftaħ il-paġni ta' dak il-ktieb li ħafna drabi jitħalla magħluq. Dak li kienet l-unika okkażjoni li jiena sejjaħtilha ċensura mill-bqija ma naħsibx li qatt kont goff kitbieti, ħsibijieti dejjem wassalthom mingħajr biża', ma forsi kont ixxurtjat li ma kienx hemm dik iċ-ċensura li wieħed. U ġieli imbagħad twaqqaf lilek innifsek milli tikteb xi ħaġa, temmen fl-awtoċensura? Jien naħseb l-awtoċensura huwa switch li awtomatiku ta' aktar milli hekk. Huwa anki jidħol l-istil ta' dak li jkun. Hemm min jidhirlu li għandu jkun kważi vulgari u għandu kull dritt ikun u joħroġ kif għandu joħroġ, hemm min forsi jillustra xi ftit il-vokabularju tiegħu u anki l-użu tal-pinna biex ikun fl-istil persunali tiegħu. Jien naħseb tista' tgħoddni ma' dawk li jippreferu li qabel joħorġu b'affarijiet jillustrawhom xi ftit jaslu xorta fil-messaġġ tagħhom mingħajr ma jinħassu żorri żżejjed. Taħseb li hemm element awtobijografiku fil-kitbiet tiegħek? Iva, naħseb li hemm element qawwi. Element qawwi kemm fil-poeżija, għal ħares kellhom xi ħadd janalizza l-poeżiji tiegħi, għax naħseb jingħalaq f'ġungla ta' emozzjonijiet li diffiċli tifhimha. U naħseb ukoll illi ċerta emozzjoni anki f'kodba ta' proża u hekk ħarġu ukoll. L-awtobijografija nħobbha, il-ktieb favorit tiegħi b'dik li proża huwa jinsejjaħtlu ktieb semiawtobijografiku jismu Arloġġ ta' Darba li fih irrakkuntajt kemm l-esperjenzi tiegħi personali fi ħdan il-familja li tlajt fiha, sfortunatament familja mifruda, u U ovvjament il-ħajja ġurnalistika mħallta mal-ħajja letterarja, kollha flimkien magħqudin għandek ballun daqsxejn joħxon biex wieħed ikun jista' jara x'jista' jislet minnu ta' interess. Naħseb illi dak kien l-aktar ktieb awtobijografiku mingħajr ma sejjaħtlu hekk. Infatti ktibtu bi skop fit-tielet persuna. Għax l-għonet jina nsiba diffiċli nitkellem fuq il-personal not ngħid jien u jien u għamiltek u mortek u mortaw. Eh, Fit-tielet persuna stajt nħossni ħieles illi ehm, nitkellem dak li suppostet ngħid jien qed jgħidu ħaddieħor. U naħseb li ħadmet għalkemm kien hemm kritiċi li mhux għalfejn ngħidlek iddistingwew il-persuna li kien hemm wara dik it-tielet persuna u bdew jassoċjaw ovvjament affarijiet minn ħajti li veru kienu seħħew u jidhru fil-ktieb.
Kif taħseb li dak li qed jiġri madwarek jaffettwa l-kitbiet tiegħek mil-lat lingwistiku din id-darba, pereżempju bħalma naraw fil-ktieb Il-Lingwa tad-Ding Dong? Iva, eħe, dik aħna meta qed ngħixu f'soċjetà rridu naċċettaw is-sabiħ tas-soċjetà u anke l-ikrah tas-soċjetà. Jien li bdejt bl-Ingliż u għaddejt għall-Malti, illum sirt militanti tal-Malti. Allura, ovvjament qed inweġġa' ħafna bis-sitwazzjoni tal-sin nazzjonali tagħna eh, kif qed jiġi trattat bħalissa kemm il-ġurnalisti kemm anki saħansitra minn kittieba u poeti, u anki fil-livell ta' awtoritajiet. Jiena ma nistax nifhem, intik eżempju wieħed li jirrabjani ħafna u daħriġtu anki fil-ktieb Il-Lingwa tad-Ding Dong, u Ding Dong għaliex? Għax Ingliż u Malti, Malti u Ingliż il-ħin kollu. L-Awtorità tax-Xandir, pereżempju, ma nistax nifhem kif setgħet tħalli n-numri bil-Malti jmutu. Illum mhux qed ngħidu qed imutu, in-numri bil-Malti mietu. Illum ħadd m'għadu jaħseb isien, piżijiet, eh, numri ta' telefon. Mhm. Tal-linja.
Tal-linja.
Ħadd madu jaħseb bihom bil-Malti. Mela l dik għandek tlifna biċċa mill-ilsin tagħna. Tgħid li ma dawk ġej mill-Arbi, dak argument antik illi jużaw ħafna dewwa tal-Malti fl-moddi għalfejn toħduha bi kbira. Dak mhux Arbi, L-għonet kif nejduhom aħna, mux neċessarjament jgħiduhom l-Arab. Mela diġa għandek il-varjant. Mhm. U t-tinilet, kull sin, it-tiħet minn il-sin ieħor. Mem lebda element ta' misħija mill-fatt li l-Malti tnissel mill-arbi. Ma tnissel tkibber, tkibber, imbidel, tħallat anki ma' lingwi oħra, bħal isqalli u eventwalment anke mal-Ingliż u t-Taljan, u sar li hu, huwa l-Malti. L-isfortuna hi li m'għandniex poplu li japprezza biżżejjed. Jiena ħadt gost bil-stħarriġ li għamel il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, fejn ħareġ li kellek 97 jidhirli jien fil-mija ta' Maltin li jitkellmu bil-Malti u jieħdu pjaċir jaqraw bil-Malti. Wisq nibża' li l-istħarriġ dejjem għandu element ta' dubju fihom. Mhux qed ngħid illi m'hemmx maġġoranza kbira ta' Maltin li jitkellmu bil-Malti, imma meta tħares lejn tfal, neputijiet, u din ngħidha anki b'għafsa ta' qalb, illi jitkellmu bl-Ingliż biss, minħabba l-iskejjel, minħabba pressjoni ta' ġenituri, minħabba sitwazzjonijiet oħrajn, tibda tirrealizza li l-Malti mhux biss in-numri tilef, probabbilment jista' jintilef kollu kemm hu, li tkun ħasra kbira. Bħal ntilfu lingwi oħra u jkun lingwa oħra minn dawk li ntilfu. Jiena d-dwejja tiegħi hu li eh, l-akkademiċi jisom jaċċettaw u joħorġu bl-argument, jien dejjem ħadta kontrihom di, b'kull rispett għax jien nitgħallem minn għandhom jiġifieri. Imma daw dejjem jgħidu l-lingwa għamela il-Malti eh, u l-Malti joqtola jekk irid, speċi ehm, il-poplu jagħmel il-lingwa, mhux il-lingwa tagħmel il-poplu. Jiena dak insibu argument dgħajjef fis-sens li jekk inti lħaqt xi ħaġa, jekk għandek xi ħaġa li żviluppat f'teżor, ħarisha, għejna, għejna, fittex kif tara kif se tgħinna, kif se twassal iktar il-protesti tiegħek kontra awtoritajiet li anki biex jitkellmu fuq suġġetti li jinteressaw lil poplu warajhom waqt li jitkellmu fl-aħbarijiet kollox bl-Ingliż minflok bil-Malti. Semmejtlek l-awtorità tax-xandir li qed tħalli r-reklami u r-rapporti fl-aħbarijiet fejn il-Malti ma jidħolx u jitlu piżijiet, iżin, numri ta' telefon, affarijiet oħra bħal dawn. Eh, meta tara dan in-nuqqas, meta tara din eh, eh, negliġenza, tgħid allura qed niġġieled mal-arja jiena, nittama li le. Mela, il-ktieb Arlox ta' darba huwa ktieb li jinsa jaħt li semi autobiografiku, xi rifletti partijiet minn ħajti kemm bħala familja, kemm bħala ġurnalist u kemm bħala persuna mdaħħla fil-qasam letterarju. Ippruvajt kemm jista' jkun li ma nħallix il-poeżija taħrabli għalkemm kienet proża, imma fl-istess ħin ippruvajt ukoll li ma nħallix l-istil ġurnalistiku jeleb l-istil letterarju. Kienet xi ħaġa li Tkellimni anki ma' min kien għamilli daħla l-ktieb, Lino Spiteri, u qbilna, ma ninsewx li Lino Spiteri kien kemm ġurnalist u kemm letterarju wkoll. U l-qbil tagħna kien li l-ktieb għandu jkun dak li ngħidulha hybrid ta' dawn il-ħsus letterarji tagħna. Il-kapitlu huwa l-ewwel kapitlu mill-ktieb li jismu Traġedja f'Jum id-Duluri. Ma xtaqx iqum minn fuq l-iskrivanija, iżda l-ħoss tat-telefon iċempel bla waqfien fuq skrivanija oħra, sitt madumiet maħmuġin 'il bogħod, ma riedx jieqaf. Id-dar qatt ma kellhom telefon u kien kważi jħossu jibża' jwieġbu. Inqabad waħdu u kellu jagħmel dak li ma xtaqx. Wara kollox dak l-istrument ilu iswed, issa kien sar parti sħiħa mix-xogħol tiegħu. Għodda mill-aqwa u qajla seta' jagħmel mod ieħor. Hello, qalb leħen jitriegħed. Hemmhekk ix-xefaq, jekk jogħġbok? Iva. Ħa ngħidlek, għadhom kemm tajru mara, forsi tridu tiġu, naħseb li mejta, iżda għadu ma ġiex it-tabib. Grazzi. Qata' u beda jbierek ilwaqt li kien iddeċieda li jwieġeb, issa jew se jkun ġurnalist inkella skrivan glorifikat. Mar Bilge għand l-editur u nfurmah bl-aħbar. L-editur li bilkemm għolla rasu minn fuq it-typewriter sewda u qadima ta' quddiemu, dam inqas minnu jaħsibha u qallu biex imur fil-kamra tal-fotografi, jara min hemm u jmur miegħu malajr kemm jista' jkun fuq il-post tat-traċedja. Problema waħda, lil min ċempel ma kienx staqsih fejn kienet seħħet. Fej, fej kien Seymour? Kif kien se jgħid lill-editur ewlieni, dak l-istess ġurnalist anzjan li xeba' jgħid lil dak il-grupp ċkejken ta' ġurnalisti ġodda li kienu għadhom kemm daħlu jaħdmu magħhom l-importanza tal-ħames whe'jiet bl-Ingliż, what, where, who, when, why? li Nesa l-aktar ħaġa importanti, fejn? Fortunament, fortunatament, laħqet daħlet telefonata oħra, u oħra, u oħra. Din id-darba d-dettal meħtieġ ma ħarablux. Fi triq il-merkanti, il-belt, jiġifieri ħames minuti mixi biss bogħod mill-kamera tal-aħbirijiet li kien fiha. Għaddi sa l-konklużjoni ta' dan il-kapitlu x'aktarx twil. L-għada ta' traċedja, l-editur kien ferħan se jtir. Il-persistenza tal-ġurnalisti tiegħu kienet issarfet f'esklussività ta' ritratt tal-vittma. Ma ddejjaqx jibgħat kemm għal Karl kif ukoll għal Bertu biex jifirħilhom. Bertu, il-fotografu, biċ-ċajt solitu tiegħu wieġbu, Issa agħtina żieda. Waqt li Karl lissen biss grazzi. Għalih din kienet magħmudija tan-nar li ma xtaqx jerġa' jgħaddi minnha iżda li kien jaf li se jkollu jagħmel hekk min jaf kemm-il darba fil-karriera tiegħu. Dak il-lejl tad-duluri U l-għada, bilkemm seta' jorqod, baqa' jġib quddiem għajnejh il-vittma tat-traċedja kif kienet qabel qalgħuha minn mal-ħajt imċappas bid-dmija u l-fdalijiet tagħha. Dan hu l-ġurnaliżmu li kien joħlom bih? Dawn kienu l-paġni li ried, li jista' ried jikteb, paġni mdemmija u mifqugħa bil-kefrija tal-ħajja? Aktar ma beda jaħseb, aktar ħassu mitluf. L-esperjenza ta' dak il-jum kidditu daqskemm fetħitlu tieqa fuq il-ġejjieni. Meta għajnu bdiet tmur xi ftit bih, ħsibijietu waqgħu fuq l-imgħoddi mhux daqstant imbiegħed. Wara kollox, kien għadu żagħżugħ, mimli ħeġġa u enerġija għal dak li kien ried jagħmel f'ħajtu. Mar lura fiż-żmien u t-lok ħassu jinqata' mir-realtà kiefra tal-lum.
Kif tħares lejn l-iżvilupp li seħħ fil-qasam tal-letteratura Maltija minn meta bdejt tikteb inti? Eħe, mid-lat ta' pubblikazzjonijiet, ġifieri f'dak li huma kotba fuq l-ixkafef, hawnhekk imdawrin bil-kotba, mingħajr l-iskren dubju rajna żvilupp eċċitanti, żvilupp tajjeb ħafna anki f'dik li hi produzzjoni u, ejn ngħidu, twieldu minn dak iż-żmien 'l hawn Twieldu ġenerazzjonijiet li kollha kemm huma pproduċew kittieba, poeti tajbin immens illi llum saru stabbiliti daqs ħaddieħor. Li naħseb li ġara mill-ġenerazzjoni tas-snin sittin u l-ġenerazzjonijiet ta' wara kienet xi ħaġa pożittiva l-fatt illi ħadd mill-ġenerazzjoni tas-snin sittin ma ħadha kontra l-ġenerazzjonijiet ta' warajh. Xi ħaġa privileġġ illi huma ma ngħatawx. minn ta' qabilhom. Tneħħi eċċezzjonijiet, bħal Karmenu Vassallo pereżempju, kien jistidinna d-dar tiegħu biex nitkellmu u ngħidulu fuq il-letteratura moderna. Naħseb li l-ġenerazzjoni li ġew warajna gawdew minn dan il-privileġġ li ma kienx hemm għalfejn jagħmlu battalja kontra l-antiki u kontra l-ġodda. Eh, illum għandna kittieba poeti li kapaċi joħduha ma' oħrajn fl-Ewropa kif rajna anki ntrebħu premjijiet u nafu wkoll li anki pubblikaturi barranin bdew juru interess fihom. Eh, Nħu pjaċir ngħid li sabu appoġġ mill-awtoritajiet biex iwasslu x-xogħlijiet tagħhom fl-lingwi oħra. Ġifieri għandek għandek it-traduzzjoni mill-Malti għal lingwi oħra bħalma kellna bil-Franċiż, bħalma kellna għat-Taljan u ovvjament għall-Ingliż. Jiġifieri hemm ħafna pożittiv. Il-ħasra hi li meta għandek dal-pożittiv kollu huwa mnawwar mill-fatt illi l-interess qiegħed jonqos u mhux jiżdied. Titkellem mal-pubblikaturi llum Tħossok tistagħġeb kemm qed jonqsu s-segwaċi, kemm qed jonqsu l-qarrejja ta' kotba bil-Malti, li din xi ħaġa tinkwetani u naħseb illi jekk ma tiġix indirizzata bis-serjetà, mal-Malti se jkun tkun indifnet ukoll il-letteratura Maltija. Għax jekk jindifen il-Malti, il-letteratura Maltija se tibqa' hemm, imma ħa tindifen waħidha wkoll. Il-Latin kif nafu spiċċa, ma l-kotba bil-Latin għadhom teżori sal-lum.
Tajjeb ħafna ngħaddu għall-aħħar mistoqsija, naqra iktar ġenerali din id-darba, il-Malta li ngħixu fiha llum kif tara li nbidlet? Iva, jiena wieħed minn dawk, hawnhekk qed jitkellem l-ottimist ġo fija. Jien pereżempju ma jdejquni xejn l-esperimenti fil-qasam letterarju, l-esperimenti fil-qasam arkitettoniku, fil-qasam kulturali kollu kemm hu. Nemmen illi l-idea ġodda jridu jibqgħu ġejjin. Jekk ħan nibqgħu niddependu fuq x'sar qabel. Jiena nagħti eżempju, hawnhekk forsi hu xi ftit kontroversjali. Jien ma jdejquni xejn il-binji tolin, dawk li jgħidulhom il-high rise. Hemm għaliex? Għax l-għonnet ngħixu fi gżira li ma ġbaqa l-art fejn tibni. Jekk kien ħa nitilfu ftit kampanja li baqa' biex nagħmlu d-djar ta' żewġ sulari bil-gallarija, bil-balavostri kif dejjem konna nafuhom, x'se jibqa'? Alla trid togħla. Imma skont fejn togħla. Jiena ma nippretendix illi għandek irħula tradizzjonali mal-baħar, pereżempju. Bħal mill-Kalkara mmur dejjem lura lejn raħal twelidi jiena. Ma nimmaġinax il-Kalkara tinbidel fatt ta' skyscrapers quddiem il-knisja hemmhekk jekk ma jgħattuhiex ukoll. U allura mxejna l quddiem imma hekk jinstab dak il-bilanċ bej fejn jista' jidħol il-modern, fejn jista' jitwaqqa' dak tal-ebda valur eh, biex floku jsiru binjiet moderni, allura l-affarijiet ikunu ikunu ħafna ħjar. Ġivirina ma naqbadx nikkundanna bl-addoċ għax peri tħares bledea ta' 50 solar jew 60 solar. Hekk għandna bżonn hawn jagħmilha min għandu art kemm irid. Aħseb wara aħna li m'għandniex art. Għandna xorti li għandna fejn immorru nieħdu nieħdu nifs fil-kampanja aħna. Alla ħares nitilfu dik.
Tajjeb ħafna, grazzi.
Grazzi lilek.